Ndoita mari yakawandisa asi usapike usaputsa mhiko dzangu musu. Sekuona kwamuri kuitawo zvinhu zvedu hazvisi kufamba zvakanaka mukati medunhu redu. Zvino takakurukura nevakuru venzvimbo ino kuti vatishanyire. Zvinorwara ndakupa iri muzukuru. rinonzi muvhembedze Mkoma! Mkoma! pari kudiwa vanhu vakachinga apa kuti mambo apone uyu. pari kudiwa chinhu chakakosha kuti mambo apone uyu. pari kudiwa muvhembedze zvawasangana nazvo mudziira muzukuru siyana nazvo usazopinde nemusango ere kwamunyaviriro muzukuru ini ndakazvipira godobori kumiririra mambo edunhu rino neniwo godobori ndazvipira hangu eh, ndiwapwere vatinoda zvino iwe mukomana kana uchinge wabudirira kukwira nekudzika gomo pane mubhadharo mubayiro uripo mukunda wamambo mwana wamambo ndiyo waunopiwa kana uchinge wakunda wauya neruwa aiwa tinotenda godobori ndichazama nepanogona kundione zvamuri kuda mm. zvimwe chete newe musikana kana uchinge wakunda ndiwo uchange uchigara nemwanakomana wamambo ewo igodobori ndamba kuudzwa wakaonekwa nembonje paumwe iwe mai yako kakudoti sara iwe ukaita nharo ukavichindoda kuwana mwanakomana wamambo hatienderere mberi nerwendo rwedu aiwa hainda kundikana

Furumbi iwe. Kucheza kwandiwe. Eh, ndini zvangu. Komwa wakaenda nekupi? Vamwe vakasara vachirwa ku ini ndini ndakazokwanisa kuwana ruva saka ndakutora nzira yangu ndakananga nekumuzinda. Kumuzinda kwamambo? Eh. Chiedza, handiti zvandiyo ndokwana ruwa. Tongoita zvinhu chinhu wani. Hazvigoni, ndakarichera ndiri ndoga.

dambudziko ratiinaro pamukunda wamambo akazvitakura hazvigoni ah, toitawo dambudziko guru

nhai asawira mm. mwanasikana wenyu zvaakaenda kusango akadzoka nemuvhembedze ko zvaakaku mwanakomana wamambo zvaakakundikana kuita zvaanga akavimbisa kunzi achaita mwanasikana wenyu akasvika pakufa muchaita sei nhai asawira makangonyarara hamuna kana kuratidza chimwe chinhu chamakaita kuratidza kuti makarwadziwa nezvakaitika kumwana wenyu chii nhai asawira asawira kupererwa nekurwadziwa Zvamauya zvanaka, mungatondibatsira asawe. Ah, kubva mapererwa makatakura mwedzi mupfumbamwe chaiyo mukati medumbu makatakura mwana wenyu shuwa asahwira. Aiwa asahwira, hazvikwanire kudaro. Manga matiko naye asahwira. Ah, ndina godobori wandakanzwa ari kumhiri kwemakomo. Tingatogona iye haakundikani. Ndichamangura ngura chaiye nyaya dzenyu idzi dzidiki idzi anodzigadzirisa. ngatisangane kurwizi zuva rorereka ndinotenda

tiri kukupa mazuva matatu ekuti udzose mbembedzi eh, aiwa ndazvinzwa aiwa ndazvinzwa

ndokubatsirai nevazukuru mhuri iri kuungudza sekuru mati toita sei pane zviri kuitika sekuru vasawira wangu ane kunyunyuta mukati memwoyo wavo pane zvakaitika kumwana wavo zvisina kugadzirisika zvakanaka ndosaka tauya kwamuri asekuru taurai nyaya yenyu asekuru tauyawo ndine mwanasikana akangoparara akanga aenda musango akauya neruva vakanga vavimbiswa kuti achauya neruva achapuhwa mugove wake nagodobori hazvina kuitika sekudaro nekuda kwemusikana aifambidzana nemwanakomana wamambo ndiri kuda kuti mumurange arwadziwe sekurwadziwa kwandakaita sekuru inyaya idiki vazukuru Endai zvenyu ndokugadzirirai. Totenda sekuru. Ruva rangu muvhembedze ugere muzango rine mhumi nezvikara sangara dzimu nemanyinya uyu

Saka ukutaura kuti hanzvadzi yako yangomuka yakafa? Mufunga hako mwa wangu hapana kana chinhu chimwe chandiri kutomboziva nekuti tatongofuma wakashaya. Maswera sei ah, atete? Maswera. Ko chiso chenyu mukoma kungouna una udai chii chiri kuitika nemukoma? Mufunga henyu atete ka zvakatooma. Hanzvadzi yangu yangofuma yakashaya makuseni. Ah, ko chii chambonatsoitika? Hapana kana chimwe chandiri kutomboziva nekuti madekwani takanyatsopesana yachienda kuimba yake kurara inichienda kune yangu. Nhasi makuseni ndopandatongoonawo munhu kusisina. Ah, semaondiro andiri kuita nyaya yenyu imukoma inoda kufambirwa zvisi zvega izvi. Ini sezvo ndiri kuenda kumuzinda rega ndimhanye ndakamirira. Zvakanaka yamba, meta basa. Muchinda, anoreva idi musikana inoda kufambirwa zvamachokati. Haa taura hako noti papa kutoenda kunozivisawo dzimwe hama kuti tingapafambise sei. Chisikana. Eh, kubva ndikakutarisa so ndinoona nakai chai chai. Ndonzwa kushungurudzika so ndikangokutarisa so. Chirewe. Ha? Moyo wangu. Ah, uri kushungurudzika zvekuti nekuti ndikuita kubatikana. Ndasutsanangura iwe. Meso ndudza chii chakaitika? Hmm. Ona chisikana. Dai pasina kuti ndakazongomira zvangu semurume ka. Haa. Dai ndakafa. Chirova idi ere? Ndinoreva idi chisikana. Asi zvisinei hazvo, ini ndakabvira kuda kubvira kudhara. Tona zvichiite, tikashoresa nharaunda yese. Tinenge tisina nekuti ini ndakupiwa upfumi kwamambo. Paunozopiwa upfumi ndopatotanga kufambidzana. Usadaro chisikana. Ah. Ini choti pamwe ndatoona nakai ipapa. Haya, sei sei ruva rakazouya nachiedu. Aiwa. Shika shika sawi. Maswera sei nhasi? Ndaswera asa uya. Muchindiona kuya kudai ndatiza kumusindo. Ndati ndiye ndikunyewere nyaya musikana uyu. Musikana upi? Uya atakaendera pagodobo remauru afa. Ah, asa uya. Ndozvatakaranga nei? Zvipi naye asa uya? Zvekuti afeka. Makupa futi inini mhosva naye asawira. Taiita zvekutiwo imimi munhu omwoyo wenyu kunyevenuka sezvo maigara makasuruwara asawira. Maoko edu atova neropa asahwira achatimukira chipoko. Kwete asahwira. Nyaya iyoyo tinodzokerazve kwagodobori vanonoipedza. Kwatakaenda kuya. Aiwa ini chiregei ndimhanye tinozotaura ndinoiaa zvako mwana. Zvakaoma zvandaitiswa nasahwira wangu.

Sekuziva kwenyu ndandani mwaka wakakura ndisiri mudunhu muno zvino urwere hwamambo hwakura hakuchina achatenderwa kuenda kumuzinda kwamambo unoona mambo takumirira varidzi vedunhu rino vauye vatipe gwara rekufamba naro isu hatichina chatichaziva ndotenda Pamusoro ichangamire, zvino tosvika rini tichingonzi vakuru venzvimbo ino vachasvika? Izvozvi tashekerwa nehama dzakawanda, takangonyarara, taneta isu. Pamusoro ivabereki, sezvamanzwa zvichinzi kuchauya varidzi venzvimbo ino. ndovachakuzivisai zvekuita ini murume wangu ari kurwara handina zvandingaite anova ndiye mambo wenyu ndofunga muri kungozviziva ndinokutendai vabereki

Mazuwa ivabereki ndiri kunzwisisa kubatikana kwenyu nezviri kuitika mukati medunhu. zvino ndaya kuzoti ndigadzirise dambudziko riri kunetsa here nei asi ndiri kuda muvhembedze kuti dambudziko rese ripere ndoda muvhembedze pamusoro idare pamusoro egodobori Ndini mai vachiedza. Mwanasikana wangu akabudawo nevamwe akaenda musango. Ndiye akakwanisa kuuya nemuvhembedzi. Zvadaro anga akavimbiswa kunzi achauya nawo achawana mugove waachawana. Hazvina kuzviita sekudaro. Ane mashoko akaudzwa nemwanakomana wamambo. Mwana wangu abva arohwa nehana. Abva ashaya panguva iyo. pamusoro egodobori pamusoro vedare ini ndakaenda kusango revanotsvaga ruwa rinonzi mvembedze asi ndandakanzi ndichapiwa mubayiro asi handina kukwanisa kuwa ndakasvika mwana wamambo akazvitakura zvinhu zvakandirwadza mumwoyo mangu Chinyororo zvako muzukuru nei? zvinogadziriswa ah. eh. zvimwe chete newe muzukuru eh. zvino nemhaka nechikonzero chekuti pakatyorwa mhiko apa zvino sekureva kwandakaita kuti ndiri kuda muvhembedze pamusoro egodobori eh. zvikureva kuti vari kutsakatika hazvina hazvo basa asi rangariraika kuti pane mhaka mhaka iyi haisi mhaka doko bai mandinzwa here imhaka huru yekutyora mhiko dzevakuru dzevaridzi venzvimbo zvino zvichemo zvenyu ndiripo pakugadzirisa nei asika Eh, ndiri kuda muvhembedze pamusoro iyi hazvigoneka kuti kupe muvhembedze dunhu ruda kugadziriswa iyi zvino ini zvandichaita ndiri kukupai mazuva matatu ekuti mugare pasi mutaurirane mukasadaro mambo wenyu ari kuenda nyakurira

iwe muvhembedze tendai tendai tendai jani wangu usavhunduka zvako usatya nangoti ndiyo zokudza mashoko maviri matatu unondinzwa here Hongu. Iwe mudunhu mauri kugara hamusi mako. Uchirevei? Uri mwana wamambo Chiwero. Unondinzwa here? Hongu. Ndati ndikudze mashoko iyaya nokuti iwe uri kudiwa kudunhu woita sekudaro. Unondinzwa here? Hongu. Ita nguva ichiripo. Imi ndimani?

iwe ungawafunga kuti toita sei nekuti ndi kutoshushika nomumwe mangu hazvinetsi hatiregerere mambo wafe mm. izvozvo hazvigoni nekuti mwana wangu ndiye anga achifanira kugara pachigaro zvino haasi kuonekwa hazvinetsi ndanga ndafunga kuti tinofanesa mwana wangu mm. izvo zvazvigoni zvekare tingatotuma machinda anomutsvaga handifungi kuti kune kure kwaakamboenda tichaita sezvamareva tichatumwa machinda notini machinde ndakutumai musango unondinzwa kundotsvaka tako unondinzwa makamuwana vakuti mumuuraya unondinzwa mune mubayiro yenyu andokupai unondinzwa muite sekudaro

ruva rangu muheledze ugere musango rine mhumini ah, amai ndane mazuva mairi ndichinota makope mamwe chete amai kune muchinda anogara achiva anouya kumakope kwangu achindidudzira achinditi handisi mwana wemudunhu rinori handi ndiri mwana wemudunhu rekwamambo chivero handizivi kuti zvinorevei amai hmm. ichokwadi mwanangu zvinhu izvi zvaindinetsa kugara kwese uku ah, makope aya ka haasi ekunyepa mwanangu muchirevei amai nekuti anyatsonzwisisa ipapa hmm. nyaya yako iyi mwanangu ka yakaoma kufunga ako kukutsanangudzira kwacho ka kwaindinetsa kuti ndoitanga sei zvaita zvakanaka wataurirwa kuhope Rega ndichinyatso kukutsanangurira. Ah, unoona mwanangu. Ah, naye mukomana uri kubva kupi nemwana manhere anaye? Kubva naye kwamambo Chivero. Kwakanaka. Mwana ada kutouraiwa zvandati kune zvanaka. Hamukwanisi here kumutora muno muchengeta nyenda achida kutoenda nomunyika. Ah, ndokwanisa hangu kumuchengeta ndipa hako mwana. Ya, ini rega ndichidzokera. Ah. Amai vako vanga vafa. Mushure mekunge amai wako vafa, panga paine mushandi akanga aripo anova ndiye akaisira amai vako muchetura mumuzinda umu. Iwe waitoda kuuraiwa nemambokadzi akanga asara ipapo. akanga ari mushandi uyu mushandi uyu ndosaka mumwe wacho mushandi akazoona kuti eh, mm, mwana uyu ndikamusiya achirarama ari panzvimbo ino anofa eh? zviri nani ndimutore nditsvage kwekunomuisa ndipote ndichimupa chikafu ikoko ah, usacheme uri kuchemei Eh, uri kucheme huye Tony, nyarara. Handiti usacheme ingwa ndakuisira chikafu ingwa. Kuri kucheme. Eh? Uri kucheme. Warowa nani? Eh? Warowa. Amai mchura kuti nini? Handisi mwana wenyu here amai? Hongu. Muchura kuti kwamambo chio ndokuda kuti kufutora wangu here amai? Ichokwadi ichocho. Zvino amai ndodini? Ah, ndizivi mwanangu kuti ungadii nekuti mabviro awakaita ikoko waida kutourayiwa. Ah, handizivi kuti ndingaite sei asi inini kurarama kwandiri kuita newe panopa ndiri kungoona ungo- zvingo- zvingori zvinhu zvakangonaka kuti ungoramba uchingogara pano handisi kuzviramba amai hongu asi chiri kundishungurudza ndechimwe chete eh. kumakopi kwangu zviri kuramba zvichidzoka amai ndo zviri kundibata mwoyo wangu zvinotodini mwanangu wangu wati toita sei nekuti inini ndiri kutyira upenyu hwako